Kendo udwa tugo koda dala ka tugo moka ne. Bed kuro, otolo ka dwar ne nika. Eh, oh. ina ni kama ni kete kuro. Cham pia pia dwa ori, idhi na kaya son bando na oh. pesa. Achuti kama lot ni teo ka dwa kodi mila, en ang'o? Oh, omeyo.
Achuti wena loda. Ah, to libro ka kikere kiri ka itam. Niya.

Odhi.
Odhi ma ok ong'eyo kata gima.
Okay, koro watim niya.
Nikech koro adhi e tich. Hmm. To leo be nalo matin. Adwa dhi kalo kanyo, hmm. adwa dhi wili pot. Adhi nyiso jo kuma gichung'e cha. Hmm. Akia luongo na obez what. Kuma gichung'e. Anyisgare ka ginene to mondo mi otem ogochni.

omera wuoyi matin ikiaye to kiaye nyocha ne nika karata ang'o matimi mama kiaye imira kichako kod ok ber in ng'eny tene ni kane goye karata neno ka wang'i tek kabisa oweche mang'eny wamosi oyudo nyisa nogo karata iwuon akia umosa an gweno kaida ni wanyisi yango tiji tek inge gima timre baba ok ang'eyo ang'eyo nadi kuwacho baba wamanyo ot wanyadake Koro an an landlord ang- ajageru to king'iya kama chalo jageru Eh, te. koro kwa ngi yonga ot lak wachalo kata watim penyo niya kinya bedo gi mari ma minya miwa manono Iwinjo wuod mama kata dala onge kata gi simba in pod ipenja ot manyalo mi mara Mimi nono. nokech kaka kare in kech. miuni kama imbi thagri ka kwa thagri Yawa. kare konye ka landlord Wuoyi mo matin. matin machiegni Wuoyi matin. Ah, ah, ah, eh, onge wach.
Koro tim ni yande. Kowa inyisie mwa Ka kama. landlord. Akou ka landlord.
ming'eyo ng'ato ang'ata man gi ot ma ji nya pango tichulo rent Yawa. Iwinjo kawuotho kama to kawuotho imo na buka landlord. Wasayi baba konywa. Usaya nade?
Kwani dwa nang'o? Mokwongo in iluongi niya. Baba koro nyinga gi ot odonjre nade? Adwa ni wachna nyingi ni luongi ni ng'a? Okay, an gi luonga no kocha, mano nyinga nyaka mino no chaka, gidwa nda no kocha. To bati dendo ni ng'a? Ma jaoda. Jaoda no to nyingi ng'a? Ang'o mosekethre ya odonga jaoda? Jaoda gi ot gi nyinga odonjore nade gi landlord kuma wadadhi chude? Nyaka ng'e jaodi ni en en ng'a. Ah to baba.
Ajaoda.
Ma jaoda.
Eh. Ok ikonyo akinya miyo kuma ot. To kana winji.
Eh. An giluonga na choch. A choch. Eh.
Nyingi to rach ka in. Iwinjo wuod mama.
Eh. Dire mane wan China. Eh. Eh. Ah. Weche ne richo wuod mama. Eh. Japuonj odhi puonjo kuno eko. Odhi puonjo China. Odhi puonjo China.
Eh. To dakika matin. Eh. To jiro ingo to godi hachia. Baba.
Ngani za korona.
Ah. Baba. Eh?
Bedo mabor matin. Wude mama, wek sudo mabor. Baba.
One minute akiwa. Aseyie konyou. Eh, eh, eh, Aseyie konyou. Gima mondo watim. Eh. Mia uru siling piero abich. Piero abich waidha piko. Ah ah. Dok mado dok. Wude mama. Piny tek. Bende tekateka batu pod nyaka wachiem. Koro konywa konya baba. Gin mane momiyo an bende adwaro siling piero abich. Koro in wachiem. Koro apen, in itiyo tij wuotho ka ikokodhi ticham piero abich. Akara we teru.
Wangu mia pira bichi to ba. Wadhi adhi baba, wangu anaje mbele. Ah wadhi. Eh, in metiala in ming'e ku. Eh, wa watel.
Eh. Eh.
Iwacheni ma jaodi. Baba penye mang'eny wepe. Maja yaani- yaani odi.
Yaani kwa niko soko mara. Tobe wase macho penda eh, geni. Bada je geni.
Mabe mageni na wana onje. Toka ndo kuninyisa jonda bikata kenwa. Kati sio mmoja. Totelwa mondi nyiswa. Ukia.
telolamo ni nyiswa wan donge nyiso watu ang'e ot uri mama ok ibira ka kibira no bwana kare eh bila ya mbele baba wa sasa hii haya wadhi eh eh amen hebu
Ndio isepenje kata gima chunyi dibeni gombo

To wan ma Ot ok gichul.
Ok gichul ga ot. Koro akia ni watim nang'o. In nyingi ng'a? Eh, an gi an gidenda Nokocha. Mano e nyinga mong'ere. Mano be e nyinga official Okocha. man min omiya. Eh, giluonga Nokocha. To machielo ni nyako matin ni. An an jaode iluonga na wuoyi. Eh, Onyaka Bwach.
Oh, titiyo, itiyo kanye? Wan wan nyithi skul.
Wasomo polytechnic ma ma ma mbele kae. Oh, polytechnic. Eh, Koro udwaro ot. wadwaro ot.
Tuparo ni ok ubi chanda? Ok ah. wabi chandi jaduong'. Jaduong' pesa ber. Joma tindo ka unuse chando ahinya.
Ah to kwan. Koro gimutim?
Eh.
Oten siling alfu ariyo dwe ka dwe. To idonjo gi deposit alfu ariyo to ineno alfu adi? Ineno lweta? Ai fadhe. Jaduong' koro ang'wen. Ang'wen kende.
Eh. Jaduong' ya wacho be mo marito wa. Wach no nyongo chonga. Donge udwaro ot?

Asho deposit na yudo ka dwe pok orumo. Eh. Be kik chandi.
Maber. Kik chandi, abo minyagi mar soda. To jaberi wacho nang'o? Iwinjo gima giwacho ni. Awinjo gima giwacho to piny to tek be gibiro nyalo chulo. Piny to tek to nyaka wachie. Kar Gibiro nyalo kanyo.
chulo Ok tadi. ne ka odwa ni Mm. osebudho dweche adi kapo- kapod ong'e ng'ama odak e iye. Chiegni dweche ang'wen.
Eh. Mm. Koro we wamigi thuolo Mm. gidage Eh. to wane ka gibo chulo pesani. Koro wamigi.
Wamigi Iyienegi. ngima nyaka dhi mbele. Aya.

Karang'o ma pod itimo chien kucho maluongi dhok mang'eny to ok inwoyan? Ah, mama, nitie gima mama naloso koso. Oh, itimo ang'o?
Natimo ga gimoro kata nado tiyo kode. Kaw chai nitene soja kucho dhi omadhi.
Nyaka chiew. Ah, soja. Hey.
Toima. Dagu.
Hey.
Ichiew. Achiew.
Iwacho ni chiew maber? Achiew maber soja.
Hamba chiew maber. Mm.
Keche ma kae to neno kiting'o gimoro ka gik ma tura gi. Eh, an to kilo nitie moro kae. Oh, gola gola. Rawinjo ka uchimu dos dawni. Eh, ikoso rang'o? Mama tena kuda chai.

Owe ni pesa ok bi rumo. Rumo kitam. Kuom Nyasaye dwere rumo. Ohalo. No no kitu waka. Odhaw naka, odhaw ni kon. Odhaw naka, odhaw ni kon. Koko luo kito. Iringo.
Ni ringo. Ni hiya. Awinyo mana ni. Tabu.
Ngwe.
Tabu.
Ne.
Soja.
Ngwe.
Mago to ngwech makan. Yawa. Aja lamo ga.
Ini ni hiya.
Nikech koro nyathi nyaka kamano nikech angina. Angina.

An marume, kendo ng'ama kelo durume. Kisemitedo to komi instruction ni tere seche chiemo. Eh. In parna gi mana tikelna ka. Eh, mano ok en idwaro ka e koko. Ng'ama gona dhot kendo no. Yaani apenji, in ema iduogo e dhoda ka. In ok iwinj wach. Apenji, omera. Inti no.

Mm. Iwalo koda kai. Yo kamoro bo kelna kai puka madho kai. Mm. Mm. Ng'iyo to lweny gokinyi. Gokinyi mang'ich. Eh, mama ni dong' rumo. Eh. Eh.
Madipi konya chamalo taloso law mena manyie opukore e dier ndara ei ya mar thagruok mar thagruok abiro thagra nyaka chieng' tich adi jowetena yawa abiro baba ni kod onge gi pesa koro de tich yawa ka baba ni kod na tich yawa athagra malich dende tiyo duto ee Agetona.

Moko be mi kende wetende ji. Donji. Ngani mondo. Ile misa biro diriyo kacha. Ani machaka duo. Iwacho ni luongi ni ng'ato.
Iluonga no yuech malago. Oyuech malago.
Mm. Ichak iduogo ing'e ni Samia Koko Mm. mochiegni riemba kata e tijni. Tiri mini kecha. Ikadho to kanenyo. Ikadho to ok ane. Idwa mi noriemba? To wuora dong ne duong'o bet ok iwinjo emomiyo an be nakal. Koro kiduong'o ok awinjo. Dak igwela to wacho ni idwa idonjo. Koro ang' agwelo kome ado kom ang' agwelo kome ado. Luor tija. Mm. Luor tija. Tija luoro.
Nono to ibiro neno matek ka. Tija luoro. Tija Luor luoro. tija. An anyalo luwo gik miwacho to aluwo. Nawinjo ka wachni duo godhiambo. Godhiambo oromo. Mm. Koro gimitim. Mm. Koke ma kik ayudi kikelo kanyo.

Simiti ma noringe kor wuor ma miyo ng'ato kindwa ma ng'ato ok winji ni kawuono adwa ndwang'o dhode ni gi wich rach. Ma wa ndwang'o dhode ni. Ka ndwang'o mar ariyo ok oyawo mar adek to ng'eno yawo.
Mwanzo ng'ato na gago. Apenyi ni mcha kidogo ka. Ana sayi.

Dhako be ok miya kata chiemo kae. Hmm? Ah, ah, dhako ni ema ok miya kata chiemo. Adenyo to gate be tek.
Ariyo marach.
Ne, donga se kweli ni dhiyo. Ang'o misi ko dala ka ibiro ibiro ibiro sate. Go kinyi ne inka. Wawa rit jatelo wugi jatelo. Ne.
Wawa rit ya. Ana sai. Jatelo onge. Dhi angi duogo dhiambo. Ang'e ni tich

gimitemo kelo ing'e ni pok ayudo gimitemo wacho mm. wacha wacha point ratiro maber manyalo ng'eyo nikech madam wi ok rach mar mondo mi ochak riembi ka wacha wacha gima ber mawinjore iwinjo wuod wuora eh.
wawach ni wach moriere piny eh madwaro eh.
apiko ni apiko ni eh. ringe bes na pile pile apiko ni ringe bes na iwinjo eh. lemano mokwongo

Ang'o ma moni biro gi wach maber? Ing'e ni kik bed ni ketho nying nyawadu to in bende intiere kwandi moro ma in-go. Koro watim niya, mm. winja winja mos, watim niya, adhi wuoyo gi madam. Mm. Tadhi lalra kode, ing'e ni ot kanyo wan nitiere gik moko ma nyaka wabed as a family to wang'i kaka weche dhi dhi. Koro kabro timo nani? Koro kabro loso. Mm. Koro we adhi wuoyo gi madam, adhi ng'iyo kaka weche tim. Namba nini miye? Eh, ah, miye namba na ba. Eh, mano ber. Koro eh. adhi goni simu. Adhi nyisi kaka watieko mondo mi walos weche te. Mm. Kibiro oda dalana ka beda beda thuolo. Beda beda thuolo kata idonjo chamo maembe mochieko ni cham beda beda thuolo. So long as ni sojo ng'eyi. Orwaka maber.